Il-ħin issa huwa il-ħdax u 21 minuta. Nagħtu l-għodwa t-tajba lil Guido Lanfranco, illi bħal kull nhar ta' Tlieta jinsab ukoll magħna fl-istudio. L-għodwa t-tajba għas-samiegħa kollha. Guido lilek ukoll jiena nixtieq nagħtik il, nroddlok ħajr għat-tagħrif illi qed twasslilna u dan qiegħda nagħmlu kif diġà għedt matul il-ħin ta' dan il-programm, ma' ma' dawk li jieħdu sehem fil-programm bejnietna propju f'għeluq is-sena minn meta bdejna nxandru dan il-programm. Grazzi mill-ġdid Guido. Mela, il-ġimgħa li għaddiet aħna konna bdejna nagħtu xi tagħrif dwar il-ħaddiema u anke l-bejjiegħa fit-toroq u tkellimna dwar għadd ta' ħaddiema. Kien interessanti Guido u dan irrimarkawna wkoll. Tkellimna fuq ħafna nies illi jbigħu fit-toroq, qabel kienu iżjed numerużi minn issa għax traffiku ma kienx bħal issa, kienu żwiemel ħmir b'għawla fuq il-karrettuni fuq l-idej u kollox. Semmejna wkoll dawk li kienu jaħdmu fit-triq, għandhom ċertu tip ta' xogħol bħal landier, lisin, u anki ħaddiema fit-toroq kienu jaħdmu differenti biex iħaffru u jagħmlu l-asfalt fil-wiċċ tat-toroq, eċċetera Semmejna minn kull tip ta' xogħol fit-triq u bejjiegħa taċ-ċaqquf, tat-tiġieġ, kien hemm min ibigħ banketti u anki statwetti tal-ġibs u drappijiet u kzaqzen Dawna mhumiex affarijiet tal-ikel, imma affarijiet tal-ikel kien hemm gzuz, is-salmura, l-ixkuma, l-kappar, il-ħalib mal-mogħoż jiġifieri, mingħajr karrettuni, tal-ħaxix, tal-ġbejniet, tal-irkotta, tat-tut, tal-melħ, u ċempluna diversi nies, ma noqgħodx insemmi l-lista kollha ta' xogħlijiet li nintaqgħu magħhom konna fit-triq iżjed numerużi milli nsibuhom issa. U Ċempluna xi jsemmiha illi kienu direttament involuti f'dax-xogħlijiet u dak hu l-valur tal meta jċemplunna għax ikun hemm esperjenzi diretti jew kważi diretti illi jaqsmuhom magħna. Fil-fatt Ċemplinna l-bejjiegħ tal-melħ. Ejja, u ma kienx bejjiegħ biss tal-melħ, illa għaliex kien ukoll jiġbor il-melħ u jieħu ħsieb il-melħ jossalini jew ix-xatt kif sejjaħlu hu. Illum xtaqt insemmi xogħlijiet oħrajn li huma ftit differenti. Per eżempju, kien jiġi wara l-bibien tan-nies iħabbat il-bibien tal-faxxikli. Issa, dawn il-faxxikli kienu relattivament riċenti l-għaliex il-poplu Malti beda jitgħallem jaqra ftit ftit u mhux biss imma l-istamperiji ma kinux jaħdmu qabel, is-seklu li għadda, fi żmien l-Ingliżi, l-għaliex kien hemm ċensura kbira, fi żmien l-Ordni da Muomo ma jagħtu permessi ta' stamperiji, jistampaw tagħhom biss kienu. Meta ġew il-Franċiżi stampaw fuljett tagħhom isa gazzetta tal-gvern. Fi żmien l-Ingliżi bdiet gazzetta tal-gvern lokali bil-tagħrif uffiċjali. u mbagħad ftit ftit neħħew iċ-ċensura ġenerali u taw permessi ta' stamperiji biex jibdew jistampaw kotba u faxxikoli hawn Malta. U mbagħad bdew jistampaw ħafna stampieri żgħar minflok stamperiji kbar kien hemm ħafna żgħar. Ħafna minnhom jistampaw gazzetti u fuljetti politiċi u satiriċi biex jgħajru 'l xulxin u l-partiti politiċi. Oħrajn kienu edukattivi u istruttivi, imma mbagħad kien hemm oħrajn purament stejjer u rumanzi għax billi bdew jaqraw xi ħaġa bil-Malti, il-Maltin kienu jieħdu gost jgħidu li stejjer fl-antik kienu, imma mbagħad kienu bdew jieħdu gost min jaf iġaħġaħ xi ħaġa bil-Malti kien jinkiteb f'dawn il-faxxikli jiġi xi wieħed minn tal-istampiera illi jiktbek f'xi ktieb ġdid jgħidlek illi se jiġi darba fil-ġimgħa u jġiblek faxxikolu li jiswa sold. Jiġifieri Guido, dawn il-faxxikli ma kinux jintbagħtu bil-posta kif jintbagħtu l-affarijiet illum? Le, l-posta ma kinitx taħdem għal dan ix-xogħol. L-ewwel nett il-posta ma kinitx minn dejjem organizzata kif inhi. għax fl-antik kienet il-posta jżommhom il-pulizija u jekk trid tmur għalihom, anzi jħallihomlok fin-notice board barra kulħadd ikun jaf li ġiet ittra, għax ma kinitx ħaġa komuni bejn il-Maltin jaqraw u jiktbu. Imma il-faxxikoli kienu bdew interess kbir, minn kienu jqabbdu 'l xi ħadd li jaf jaqra, joqgħod jaqralhom il tal-familja, dal-faxxikoli kienu jiktbuhom nies Maltin, ħafna minnhom tradotti minn lingwi oħrajn ta' klassiċi magħrufin, u hemm numru kbir minnhom daw il-dnub li kienu jistampuhom fuq karti ħżiena li jispiċċaw malajr li jitmermru kważi kull min għandu kotba minn daw jekk kienu f'xi tikka umdu jew Ka pożizzjonijiet antipatiċi aktarx jitfarrku malli tmisshom. Kien ikollhom ukoll ismijiet. Eh, bħal Rożmunda, per eżempju, bin is-sajjied Malti, Taħt il-forka, ħafna minnhom ismijiet daqsxejn tal-biża' jiġifieri, eh. Imma kollha interessanti. Imbagħad anke ħarġu, per eżempju, Dizzjunarju Enċiklopediku ta' Tancredi Borg li kien ħafna faxxikoli dan, jidħol f'ħafna volumi, bħala dizzjunarju. Fil-fatt kien magħmul daqsxejn mhux bis-sengħa imma kien wieħed mill-aħjar għal żmienu. Anki Storja ta' Malta wkoll bil-faxxikoli. Għax il-faxxikoli huma jarawhomx spiża, solt fil-ġimgħa jew simili, u jinkitbu fih. Ħaleli kienu jaqalgħu l-kustjonijiet għax jgħidlek se jiġi kull ġimgħa mbagħad idum ma joħroġx xi ġimgħa tgħid tlieta. Imma l-istorja kienu jistennewha xi ħadd tal-familja jew xi ħadd fit-triq jaf jaqra jinġabru madwar u jaqrawlhom dawn l-istejjer. It-telenovelas ta' żminijiet oħra. Ejwa u kienu ma kienx hemm dwal elettriku kullimkien, jiġifieri jekk tkun tal-biża' iżjed jieħdu gost jitriknu f'xi dlam u xemgħa u lampa tal-pitrolju. Imma dawn iż-żmien tal-faxxiklu kien żmien interessanti għax minbarra li kien l-ewwel żmien meta bdew jistampaw ħafna xogħlijiet bil-Malti u stejjer u novelli u romanzi u storja u edukazzjoni, tat spinta kbira l-interess għall-qari. Naturalment, bħas-soltu għandna ħafna semmiegħa li. Nisperaw, aħjar neħdu t-telefonata jekk hemm xi ħadd irid iċempel fuq xi ħaġa. Mela le, minn hawn u ftit sekondi oħra. Lander. Il-prodott ġdid Amerikan ta' kwalità superjuri. Lander. Għal prodotti ta' trabi. Lander. Għal prodotti ta' xar. Lander. Għal prodotti tal-ġilda. Lander. Għal varjetà kbira ta' deodorants, frankaw u gawdu ma' Lander. Lander, il-prodott għal kulħadd. aħbar tajba għad-dilettanti tal-futbol Ingliż u Taljan. Il-produtturi tal-marġerina Corn Oil u Sunflower tal-Golden Choice Qegħdin joffru tazza sabiħa b'emblema kkulurita tal-aqwa timijiet tal-Ingilterra bħal Leeds, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester United u Everton, u tal-Italja bħal Milan, Napoli, Roma, Sampdoria, Inter u Juventus. Approfettaw minn din l-offerta unika ta' tazza b'xejn ma' kull żewġ tubs u fl-istess ħin gawdu mit-togħma bnina u kwalita superjuri ta' prodott maħdum minn esperti Daniżi. Margerina Corn Oil u Sunflower tal-Golden Choice. Ipparagunawhom mal-aqwa li hawn fis-suq u araw li mhi l-itjeb. Guido, nieħdu l-ewwel telefonata. Hello. Hello. Għidilna. Ħa ngħidilkom, intom jiena niftakar il-Tarra View, Sada Mercanti, Ibbiegħ fejn Eh. żewwiġni. Le, ġifieri ħanut hu dan. Le, le, kien jiġi Eh, bil- jiġi bit-tilar hu, Jiġi- Le, eh, mhux eh. bit- kien ikollu donna kaxxa tal- tal-elemilju jew kienet tal-landa. Eħe. U bil-kxaxen. Eħe. Mbagħad jagħmillek is-salsa, jagħmillek l-għarab żgħar kien ikollu flixkun. Kompluta. Eħe, żgur kien hekk u kien jkun tajjeb. Ħalmaw tal-hot dogs daż-żmien. Eħe, ravjul, ravjul, u pastizzi insomma daka u qassa tat-talinċova, niftakar. Eħe, eħe. Isaħħanhom kien dak il-ħin? Skużi? Isaħħanhom kien dak il-ħin? Le, kienu jkunu msaħħnin. Eh, sewwa, sewwa. Itjomlok, ikollu, itjomlok, jiġifieri toħroġlu platt. Sada merkanti. U ġiet iġġiblu platt u jtiktu żana ravjur u toħodhom id-dar. Ikunu lesti. Malli jien u mbagħad jagħmillek il-ġobon u jagħmillek it-salsa jkollu fl-ixkun donnu bis-salsa jagħmillek u kienu jkunu tajbin li ma ngħid lejk.

Le insomma semmejniha hemm għal ftit, eħe, żmien ieħor mhux jiġifieri dil-ġimgħa. Kienet tkun bil-dak, bexxixa kbira. Eħe, fis-sajf, fis-sajf. Għat-trab, u jbexxu għat-trab. Eħe, għax semmejniha żmien is-sajf il-ħajja tat-toroq, ara fis-sajf ikun hemm tal-ġelati, tal-bexxiexa, tas-silġ, tal-imħar u r-rizzi, dali ma semmejnihomx dal-aħħar dawk, hu. U Puturjar kien ikun hemm min jibblakka ż-żraben. Ejja, fil-fatt dak ridt insemmih u, eħe, ma lħaqniex. Fuq San Ġwann, kien ikun hemm tnejn fuq San Ġwann. Tal-blakk kien hemm dawk li jkunu. Futurjal. Eħe, tal-blakk jew shoeshine kif jgħidulhom l-Ingliżi wkoll. Eħe. Kienu jo, aħna tal-blakk konna ngħidulhom. Eħe. Kienu joqogħdu fil-kantunieri l-belt. Eħe. Tas-sliem għax-xatt kien hemm xi tnejn Eħe, ukoll. tagħmillek, tagħmillhom s- il- l-iktar. Eħe, tpoġġi sieqek fuqha, Eħe, l-iktar jiblakkawlek u politi, ttihom xi jgħux. tliet soldi, eħe. Għidlek l-iktar nies politi jkunu daħlin id-. il-Qorti. Eh, imma primarjament kienu jagħmluha l-baħrin u s-suldati huma fil-bidu meta kienu jidħlu ħafna l-belt. Anki kien hemm kien hemm wieħed minflok ikun qiegħed dejjem fl-istess post kellu qisu kaxxa jġorr kollox fiha u jiġri 'l hemm u 'l hawn fejn jara l-iżjed nies imur jiġri bil-kaxxa. Niftakar wieħed oħxon jiena. Għax għandu 70 sena hux. Eh, allura dawk li rridu niftakru. Jiena mill-belt u. Eħe.

Għal kull min hu interessat ibigħ dawn is-soft toys f'xi dolċerija jew toy shop jew bazaar jew anke stationery, ċemplu 482568 u 443081. Il-pupu tiegħi! Agħżlu minn 70 mudell ta' soft toys differenti u kunu żguri minn bejgħ tajjeb fil-ħanut tagħkom. Il-pupu tiegħi! Is-soft toys ġodda ta' dan il-Għid! Ċemplu, 482568 jew 443081. Il-11 u nofs u 4 minuti malaj malaj naddu għal telefonata oħra. Hello. Hello. Lodwa tajba. Lilek u koll, sinjura. Għam najdlek. Proset taj program ta' Dun George Degwara. Grazie. Għaxi veru nuħu għos nisimu għax nara, naqra ma narax. U nniqisni qiegħda nisma' l-esertizzi. Fil-fatt qed tirreferi għal wieħed mill-programmi fis-sensiela Campus, hux hekk? Iva. Għax ili biex naqbad magħkom, kombinazzjoni qbadt u qbadt linja oħra magħkom, insomma. U t-tieni, x'kien ma tagħmlux esertizzi dawn il-ġiran?

U dan qotton. Jiġifieri wara li tagħżluh kien jiġbru da. Eħe, wara li tagħżluh kien jiġu kien jgħajjat, Hawn iż-żebbiegħ min għandu xi ħaġa żebgħa. U mbagħad kienu jtuh it-tajjar. Kienu jkun diġà ħajt, jiġifieri marelli. U kien jiżbgħu l-kuluri li kien ikollu blu, aħmar, isfar. Biex imbagħad jagħmluh lożor għas-saqqijiet, għall-gażwiera, kienu jagħmlu. Jiġifieri kien kien jinżebaħ qabel in-newl, qabel jaħdmu fuq in-newl. Qabel jaħdmu fuq in-newl kien jinżebaħ kien ikun marelli u jiżbagħhom imbagħad. Imma ma tafx kienx jiżbgħu jew jieħdu għand min jiżbgħu? Kien jiġi jiġbru hu, u jiżbgħu hu, ma kien jiġi biż-żiemel, għax hu dak kien wieħed minn Ħaż-Żebbuġ, u kien jiġi hu biż-żiemel jgħajjat fit-triq, min għandu xi ħaġa għaż-żebgħa, u kienu jagħtuhulu, imbagħad jerġa' jġibhomlhom bil-kulur lest, jgħidulu x'kulur iridu, x'kulur iridu. Ma tiftakarx. Jew qatt ma rajtu kif kien jiżba' hu, ġifieri. Le, ma nafx kif kien jiżba' hu, ma kienx jiġri jerħi, ta? Ma kienx jerħi meta jinħasen? Le, żgur. Jiġifieri għax aħna għad baqgħalna l-għożor, jiġifieri. Le, għax naf li kien hawn min jiżba' hu, il dan il-ħajt hawn tat-tajjara. Ma nafx biex kien jiżba' hu, imma. Kien hemm min kien ikollu ishom, ishom, konki tal-ġebel, ishom ħofor tal-ġebel, ishom sinkijiet imħaffrin. Aha, u jitfa' fost il-ġufijiet. U le, imma kien hemm min juża metodi oħrajn, u l-kuluri mhux kulħadd kien juża l-istess. Għax kien jiġi jiġbor il-qamħ biex jitħnuh għall-mitħna. L-istess bniedem. L-istess bniedem, infatti kienu jgħidulu karmlu tal-mitħna. U fl-istess ħin li jieħu l-qamħ, u meta kienna nagħtuh il-qamħ, ommi kienet tagħtih. Żewġ kejjer oħra fix-xkora tal-qamħ, kienet tagħmillu xkora bajda minn dawn tax-xoqqa tad-dqiq ngħidu aħna, u xkor oħra, biex imbagħad kien jagħmlilha d-dqiq għalih, is-smid għalih, u t-tnuħħal għaliha. Kien jiġborlha kollox. Kien ikun kollox għalih, ma jħalltilhiex kollox. Jieħu minn kollox minn dan il-qamħ li tagħtuh, hux hekk? Mill-qamħ tagħna, jiġifieri minn tar-raba' tagħna kienet ittieħ, l-ewwel konna naħsluh, il-qamħ u nxemmxuh fuq il-bejt, imbagħad kienet tagħtihulu u hi ġġibilna kollox għalih, pereżempju d-dqiq għalih, is-smid għalih u n-nuħħala għaliha. Għal min. Mbagħad in-nuħħala konna ngħażżlu għat-tiġieġ. Għal min ma jafx, għax dan kulħadd jgħidlu dqiq, imma U n-nuħħala nafu biha wkoll, qabel kienet iżjed komuni n-nuħħala, xħaltuha għall-annimali u anki mhux dak. Ma jistax tgħidilhom jiġifieri x'differenza tgħaddi bejn smid u nuħħala hu? In-nuħħala il-qoxra tal-qamħa, il-qoxra tkun kannella. Eħe. U llum nużawha. Ma kienx ikun fija dqiq magħha xejn xejn xejn. Għalhekk dik hi titneħħa, eħe, sewwa. Din irqisha bħal meta titqisha xi ħaġa hekk tkun ħafifa ħafna, jiġifieri, dik konna nużawha għal ma' tiġieġ, għal ma' konna ngħallulhom il-patata. Allura s-smid kien minflok tqiegħu ma' mit-dħun trab irqiq,

Ħafna qas jafu li kien irid jinżebaħ qabel li jinħadem. Imma jien niskanta kif ma kienx jerħi, ma nafx kif kien jiżbal. Imma skont x'kienu jużaw hu. Ma nafx, għax kienet tagħmel l-għożor ommi faxx abjad u faxx blu, u faxx abjad u faxx aħmar, u mbagħad kien ikollna. Le le imma hu kien jisboħ il-ħajt. Imma mbagħad fuq in-new li jagħmlu l-faxex. Fuq in-new li jagħmluh hekk. Imma ma kienx jerħi l-aħmar. L-aħmar jew l-isfar jew il-blu ma kienx jerħi. U mbagħad kien ikollna naturali, kienu jgħidulu tal-garibli, kien qotom brown. Eħe eħe. Dak kien. Ismar eħe. Eħe kien ikun ismar. Dak kien konna nagħmlu għalih, insomma kienet tagħżlu dak ma kienx it-tijulu biex tisbaw. Kienet tiżġu hekk omm għax aħna kellna n-newl għadu hemm issa sew wisq. Isu tajjar sa ismar kien jiġi. Kien hekk, kienu tajjar ismar. Aha. Interessanti ħafna dawn li għadtilna. Nirringrazzjawk ħafna. Grazzi lilkom ukoll. Saħħa. Bye. Saħħa sinjura. Nhar il-Ħadd il-Għid 11 ta' April int tista' tkun ir-rebbieħ ta' 100,000 lira fil-Lotterija Nazzjonali. Staqsi għal kartolina tal-Għid b'xejn. Disco music is off the beat. Guido, kemm nitalmu minn dawn is-semmija illi ċemplunna, u ġvera? Le, għax anki semmetinna tal-garibli, t-tajjar, per eżempju, mhm. darba smajta dil-kelma u ħadd ma kien qalli xi tfisser, Issa almenu smajna xi tfisser. Tara prosit lis-semmiegħa tagħna. Ħalli nieħdu telefonat oħra. Hello. Hello. Lodwa tajba. Għajtiħor. Sur La Franco. Għajdilna. Kont semmejt il-faxxikli. Iva, fil-fatt b'dawk xtaqt li nitkellem. Iva, eh. iva għaxina missieri dawk kien wieħed mill-aktar delettant tagħhom, kuxettin eh. kien jiġbor. Eh, kien jiġbor, stek kont se tgħidli li jistampaw minnu. Le, le, le. Eh, kien Jiġbor lil xi nies u kien joqgħod jaqralhom veru. Eħe, kif semmejna, eħe. Issa, għandi xi kotba, tant illi l-istorja ta' Malta tiegħi għadha faxxikoli. Eħe, mhix il-legda. Fehmiet faxxikolu. Eħe, twila ħafna. U ma nafx hix, ma nafx hix dokumentarja dik. Le, le, ġifieri. U tgħid kemm hi sabiħa fuq l-irħula ta' Malta kollha, jibda minn fi żmien il-Feniċi, fi żmien. Ejwa, nafuha, nafuha. Ma tafx jekk hux ta' Tancredi Borg hu? Le, ta' awtur u dimhekk. Eh, ta' ieħor, eh, eh. Iva, eh, eh. ta' awturu Dimech u stampata f'Lombardi Press ta' Sliema. Eh, eh, Lombardi, x'niftakru Lombardi. Eh, eh. Eh, eh. Hija, hija hekk dokumentata dik? Iva, iva, dik għandhom il-librerija wkoll. Le, dik hawn minnha, imma inti qed tgħid għandek kollha, Iva, jiġifieri, eh, kollha. eh, mhux illegati Li mhux biss. illegati biss. Għax eh, storja ta' Malta kien hemm er- x'kien xi erba' Kien hemm ta' Tancredi Borg, ta' Turu, ta' Turu di Mec, eħe li għandek int. Kien hemm ta' Fauré. Dawna interessanti ħafna. U kien hemm erbgħa prinċipali. Iva l-karta ma tantx hi. Le l-karta battuta. Eħe. Anzi, aħjar tħalliha hekk milli tqgħod tqallibha għax titfarrak f'idejk kważi biż-żmien. Eħe. Imma interessanti ħafna dawk. Anke stellifa, anke ġej l-istellif tal-li xi studenti jkollhom bżonn xi ħaġa. Eħe. Imma hi ġifieri mhix storja li reliable daqs t'issa għax dak iż-żmien kienu jiktbu mingħajr ma jikkwotaw dokumenti ħafna minnhom. Imma ta' valur għat-tip ta' pubblikazzjonijiet Maltin, għall-ewwel tip ta' edukazzjoni bil-kitba, dawk interesantissmi, jiġifieri Għandhom valur fis-sens li mhux biss soċjali, anki bħala kotba, allavolja mhumiex mill-aħjar karta, imma xorta hawn min ifittxhom. Iva. Sinjura. Nirringrazzjak. Nirringrazzjawk talli fakkartilna. Grazzi. Insellmulek. Ant Forestos Appliances Limited isibu għażla kbira ta' prodotti Ingliżi u Ġermaniżi bismijiet rinomati bħal New World, Krida, Miele u Smeg, kif ukoll televisions tal-kulur tal-marka Sony u JVC, kollha bi tliet snin garanzija. Forestos Appliances Limited

Jiena meta kont tifel żgħir. Eħe, eħe. Ġo ħaż-żebbuġ għax saħ żebbuġ sammiet hi wkoll minn għalija jien. Eħe, eħe. Kont noħroġ ma' wieħed ċertu Karmenu Bonnici. Eħe. Naħseb ma nafx hekk hux għall-istess wieħed semmiet Karmenu hi. Kont toħroġ miegħu biex jiġbor dan it-tajjar, eħe? Iva, dan huwa superjur tal-mużew.

Konna nerġgħu noħorġu bih. Waqt li nkunu sa niġbru l-ġdid, kien jiġbor il-ġdid huwa x'inhu kont tifel żgħir għadni nixtri miegħu. Iqassam il-lest u jiġbor l-ieħor. Iqassam il-lest u jiġbor il-ġdid. U bħalma qalet dis-sinjura li l-qoxra tagħha, il-qoxra tal-qamħa, issir in-nuħħala. Dik kienet tkun nuħħala. U kienu jħalltuha ma' xi ikel ieħor għat-tiġieġ. Iva, iva, fil-fatt kienu jbigħu għat-tiġieġ ukoll ħafna. Dik daħalthom għas-smida, smida tal-x'ismu tal-qamħ stess kienet. Eħe, eħe. Dak li nista' ngħid u rigward. Le, le, fil-fatt sewwa tagħmel tgħidhom għax dan aħna nisimgħu l-kelma smida, l-kelma nuħħala, l-kelma qamħ u mitħna u hekk. Imma minn kien fihom dak li qed jgħid iżjed ikun ċar hu. Iva, żgur niftakar, żgur niftakar ċar ħafna. U rigward tat-tajjar, imħażżebbu stess. Fit-tarf ta' Triq il-Grazzja Ħaż-Żebbuġ stess kien hemm wieħed, niftakar wieħed jien. Kien jaħdem fl-intrata. Kien ikollu ħafna x'ismu minn dan it-tajjar li jiġbru minn ġol għalieqi, jkun għadu. Eh, jkun għadu mhux ħajt, eħe, eħe. Naf li kellu ark kbir. Eh, idoqqu kien. U bil, bil. Ejwa, id-daqqaq tat-tajjar. Id-daqqaq, kellu biċċa njama f'idejh, insomma hu kien iħabbat fuq il, fuq il,

jagħżluh magħżul, magħżul diġà, jagħżluh u mbagħad jgħadduh fuq in-newl. Biex imbagħad ikun jistgħu jaħdmuh f'affarijiet oħra, pereżempju blokkijiet u spazji. Dik li kellu f'idu li jtambar biha kienet b'żewġ boċoċ waħda 'l hemm waħda 'l hawn jew nkella b'waħda biss, ma tiftakarx? Għax kien hemm min kellu isa mazza b'żewġ boċoċ fit-tarf. Naf li kien hemm boċċa żgur però ma nafx jekk kienx tnejn inkella waħda. Però niftakarhom ċar ħafna, ta' jiġifieri jiena dan. Ejwa, u ġieli kien joqgħod jgħanni in the meantime biex iżomm it-temp ukoll għax ma kienx ikollu x'jagħmel. Dan qed ngħidlek jien b'wieħed u ieħor huwa kien 26, 27. Ejwa, nistħajjel, eħe, anke sa 30 kien għad baqa' min jagħmilhom. Eħe, eħe, żgur. Eħe. U anki fis-sajf kien isir isu għasfur miksi bil-biċċiet tat-tajr imwaħħlin miegħu. Allura ma kienx jilbes Aw, ġieli kien jilbes xi qmejsa biex ma jeħilx kollox miegħu. Ġeneralment bi qmis ikun minn dawk il-fammos tal-bustan konna ngħidulhom aħna. Eħe. U kien ikollu Qalza waħda mxammra ma nafx għaliex. Imma dik ma il-Maltin kollha kważi kienu jagħmlu qalza mxammra anki meta kien jiġi tal-ħalib u tal-ħaxix. Iva, iva, Ikunu iva. ħafjin għax dak iż-żmien ma kenx għalfejn jilbsu żraben jew xi qorq. Imma qalza minnhom imxammra, bl-inforra, b'kollox. Jiena tal-ħalib insomma dawn l-affarijiet kollha niftakarhom jiena bħal pereżempju tal-ħalib kien jiġi wara d-dar u. Le, interessanti daw, u għet jitkellem fuqom li kien fihom, dak li tajjeb li nisimaw. Għem ħafna affarijiet u li, għax tajda kienu. Ma tafx min kien jisboħ il-tajjaru? Le, min kien jisboħ ma nafx najdu. Le għax tajjeb min jiftakar kif kienu jisbgħuhom daw għax nafu li kienu jisbgħuhom imma kieku nafu biex u kif iżjed aħjar. Forsi fuq il-linja hemm xi ħadd irid jaqbad u ma jistgħux hu l-lista jgħid. All right, nirringrazzjawk mela. Ċaw ħi ċaw. Saħħa Sinjur. Fil-fatt jekk hawn eh, xi persuna li kienet tisboħ it-tajjar jew inkella taf kif kien jinżebaħ, Eh, Nħidu pjaċir jekk eh, iċemplunna, memx għalfej fil-program tal-lum bil-fors. Le, issa mux se jieħdulhom is-sena żgur. Ma interessanti nkunu nafu. Eh. Nitkellmu ma' aktar semmija minn hawn ftit ħin ieħor. Ili garax ħal ormi jew ċempel 487 030 jew 496 588. Nofsinar neqsina xar minuti malaj malaj nieħdu aktar telefonati l għaliex daw is-semmija kollha jkollhom eh, affarijiet. Ma jistgħu anke ċemplu darboħra jekk ma nlaħqux. Nisimgħu tissa. Mela le. Hello. Nadu tajba. Għajdinna. Li li Iva.

Għaliex, per eżempju, il-Q kienet tkun miktuba dejjem bil-K? Le, l-għaliex qabel kien għad. Flok qattus, per eżempju, qattus. Eħe, qabel kien hemm kultura Taljana u l-Malti ma kellhomx regoli fissi għalih. Kulħadd jikteb kif irid. Għax anki il-W, il-W, il-W, il-Q. Iva, u anki ċ. Aħna ma konniex nikbu hekk dik il-ħabta. Anki ċ ma kien, aw, ma kinitx, il-K u ċ, iċ-ċ kienet flok il-K. Le, l-għaliex kien hemm l-għaqda tal-Malti, dika fis-snin tletin iddeċidew Laferla, direttur tal-edukazzjoni dak iż-żmien, illi minn dak iż-żmien 'il quddiem kien xi 1937 jew hekk, il-Malti għandu jinkiteb skont l-għaqda, Malti tal-għaqda. Fil-fatt, sa wara l-gwerra kienu baqgħu jgħidulu bil-Malti tal-għaqda. Imma qabel kulħadd kien jikteb kif iħossha. Fil-fatt fuq iċ-ċimiterju tara ħafna lapidi miktubin hekk. Imma jiena l-iċċempil, għax qed ma kontx naf li huma daqshekk qodma. Eħe, dawk qabel, qabel malli bdew is-snin 40 u mbagħad issudaw ftit fiż-żmien, minn wara l-gwerra kważi kollox kien regolari. Kienu sbieħ, konna ngħaddu ħafna żmien bihom. Le, kulħadd kien ifittxhom hu, u anki daż-żmien, Kemm għal bħala ħaġa Maltija u kemm bħala. Għandi għani li armejna kollox. Min jaf kemm irmew minnhom. Kultant nixtieqhom. Jien li għandi, jiġifieri li ġbart jew mill-lanett taż-żibel jew tawhom li għax se jarmuhom. Konna noqogħdu nħituhom imbagħad aħna nħituhom pereżempju għaxra għaxra u niġbruhom mhux nillegawhom. Le biex ma jibqgħux jinfirxu. Eh. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Saħa, Sinjura. Sufanijiet jinfetħu f'sodot pultruni u recliners għand Dreamland. Ta' pizzerija ta' cushions kont il-gosti u miżuri tiegħek għand Dreamland. Saqqijiet Dreampedic, tajbin għal darek u għal mistrieħa aħjar, għand Dreamland. Stili differenti ta' sodod bil-kxaxel għal aktar spazju, għand Dreamland. Dreamland Bedding Company Limited, Saint Lawrence Street Birkirkara, għal min jaf jixtri l-aħjar. Nixtiequ nkomplu sejrin nieħdu t-telefonati imma l-ħin dejjem dejjem jaħdem kontra tagħna, Guido. Imma jistgħu anki darb'oħra darb'oħra jistgħu iċemplu wkoll u. Iva, ħalli nieħdu telefonata oħra. Aw, allo. Hello. Għidilna. Allo, hi. Għidilna. Jiena kelli n-nanna tar-raġel, kienet tinseġ u tiżbogħ. Eh, eh, eh. Taf kif kienet tisboħ? Kienet tagħmel barmil misħun. Eh. Lew tnejn. Tisfa' ftit milħ, titfa' l-kulur li tkun trid eh. u tagħmel il-merilli. Mhm. U ġibu, eh, mbagħad il-merilli tħallihom merilli kif ikunu u tinxorhom mal-ħabel tal-inxejr. Eh, eh. Eh, mbagħad taqbad tinsi se xkellen newl għod għandi hekk l-imħadit minn tagħha jiena. Eh, eh, eh, interessanti. Ma tiftakarx eh, biex kienet tiżboħu l-kuluri. Il-kulur kien ikollha qisu stoċ tal-ħġieġ. Zajr, eh, kien insomma eh, qisu vezet, zajr. Eh, kull kulur li tkun trejt li żied li kienet tuża l-aħmar, il-kennella u l-abjad. U meta tkun tittuża l-kannella biss, ċor, jiġifieri, ma nafx tgħidulu intom. Il-beige tal-lum. Insomma, cafè latte, insomma. Qisu kulur il-kafè bil-ħalib ċar. Iva, kafè latte. Dak kien itħalleh kulur wieħed għax dak kien it-tagħmel qliziet ta' rġiel minnu u xi dublett ta' għalila. Biex jibqa' dejjem l-istess kulur. U xi maħtur ta' rasha biex tirbtu. Naqra milħ, talli eh. l-midħun u mhm. tniżżel il-mirilli għal darba eh. tnejn. Dak u s-sigriet il għaliex eh, ma kinux jerħu, eh? Eh, dak u s-sigriet tal-milħ. Sinjura, jekk tippermettili il għaliex ma fadlin nixħin. Imma ibqa fuq il-linja jekk joġbok, ħalli nkun nista' nkelmek u forsi nkunu nistgħu nwaslu aktar tarif il-ġimgħa d-dieħla. Ibqa fuq il-linja jekk joġbok, taqtax. Tajjeb? U fil-fatt, Guido, qiegħda nara li sar il-ħin u jkollna nieqfu hawnhekk b'dan it-tagħrif għal-lum. Ma nafx trid xi żżid xi ħaġa żgħira inti? Ma tantx għandna żmien wisq, imma darb'oħra min ikollu xi ħaġa x'jgħid fuq dan li tkellimna llum, nisimgħuh għax is-suġġett interessanti ħafna. U hawnhekk jiena nirringrazzja kemm lill-kelliema kollha li kellna f'dan il-programm illum, Carmen Tedesco, Kellna wkoll lil Elvia Barbaro Sant, l-avukat, u lil Guido Lanfranco u lilkom is-semmiegħa tagħna. Ta' dan nirringrazzjakom ilkoll, anke dawk is-semmiegħa illi segwewna b'attenzjoni. Nagħmlu appuntament ieħor għal programm ieħor bejnietna għal għada l-Erbgħa fl-istess ħin. Sadanittant nixtieqilkom il-kumplament ta' smigħ it-tajjeb mal-RTK